Eyae nye economic hitman. Efia be akpasese ƒe nuwo xɔna. Èle gɔme se nam ɖe? Akpasese ƒe nuwo xɔna. Ne wokɔ ayemewo kɔ kɔ le nu xɔ le asiwòe, ya nègbe be womakɔ nuawo kɔ na woe. Nu yi woawɔ kpli wòe nye be woakɔ akpasese axɔe le asiwòe. Èle gɔme se nam ɖe? Ne wònye be wogbɔna, wokpɔna ɖe le ŋuwɛ vevietɔ. Ami yi le mi le kuku le Ghana, ami yi wo le kuku le Nigeria, ami yi wo le kuku le Libya. Nu kpɔ be amiɛ hiã yi wɛ ɖɛ. Nu yi wo wɔna gba nye be wo dɔna amɛwɛ. Ele gɔmesi nam ɖe? Wo dɔna amɛwɛ woava to ayi mɔwo ji. Ŋtsuɔ ɖe, ŋtsu yi ƒonu vayi ɖɛ. Eya kple ame mawoe wowɔ dɔ va yi. Èle egɔme si nam ɖe? Eya kple ame mawo ɖe, woawoe wowɔ dɔ va yi. Fifi la yi gblɔm mele ɖe, megale dɔ wɔm kple ameawoe o. Ta ameawo ƒe secret ɖe, ya wòva de ɖe go. Made nade gɔme le fi ne woyɔ nane be secret ɖe. Nui nye mekpɔ be wonɔ yɔyɔ be secret akpa gãtɔ enye nuvɔ̃ wɔwɔ ƒe secret. Nyuiɖe, wode nɛ ɖe go kaba. Vɔ vɔ̃wɔwɔ ƒe ƒe ƒe ŋaŋla aɖe ya woyɔnɔ wonɔ yɔyɔ be secret. Èle gɔme si nam ɖe? Good. Ta ŋutsuvi aɖe leke wòƒo nu kɔ to gbã ebe nu yi wowɔna nye be yewodɔna ame amewo do ɖa, government wɔe. president wɛ dze wa va bribe wɛ to aye mɔ de dzi le kpɔ de ŋu me wa va tu Ghana be yiwo di be yiwa na mi ga ale be wa na mi ga wa na Ghana ega yi kpe wo nana ga wo nya aye mɔ wo nɔ toto wo nana ga kple susu be ewo yi le ga xɔ de ma te wa he vɔ Haɖe be nuka? Haɖe be sikakuƒe le asiwò ta. Haɖe be ami le asiwòe ta. Haɖe be bɔksait le asiwòe ta. Ta woana wò ga sugbɔ. Ya ne wona wò ga ɖe, womenana ga be nàze kɔ wɔ nu yi dzɔ dzi na wòe ao. Womana wò ga be nàkɔ va dzra mɔdodo na wò dumetɔwoe ao. Woakɔ ga kɔ va wɔ industrial park wɛ, woatu plant wɛ yi akpe ɖe wobe habɔbɔ yi le eduɔ me alo country me ɖe eyi akpe ɖe wobe habɔbɔ ŋu ya wokɔ wɔna. Eya ŋutɔ be things that will benefit only few people, only rich people. Ta hiãtɔwo ɖe yi míaƒe politician wo kple míaƒe leader wo le dzadzra alo wobli wo nu wo le dzadzra, womebu tame be ɖe ao contract yi me mele yiyi ɖe ava gble nu le mia ŋu o, ava gble nu le dumɛ tɔwo ŋu he wo nye be president eya tse a benefit eye ya kple eƒe party me woe wa benefit tae ayi ɖe contract eme. Dze economic hit man ɖe habɔbɔ ɖe dze ele ta na president ezɔ dze ele ta ne president ava pɛtɛ ma ga teŋu ava o Mía tɔwɛ. Agbe ma eya economic hit ma le wɔ. Number one yi le economic hit ma wɔ eya nye eh, America. Kɔ kpe ɖe Britain ŋu kple tɔwɛ. Ele gɔmesi nam ɖe. Ma gblɔ nya ɖe ɖe me. Ebe ne yewo kɔ ema kɔ va ya wo medi be yewo axɔ leader wo medi be abe yi dzɔ le Sierra Leone. Ŋutsu wo medi be ya xɔ ga o ao. be yi ma xɔ ga o. Sixty billion yi ɛɛ China tɔwo na ɖe ŋutsuɔ be yi ma xɔ o. Mi kɔ mia bo one billion. Haɖe ŋutsuɔ nya nuyi woava wɔ kpli yi ta. Mia tɔwoe. Leke miaƒe leader woe le wɔwɔ kple mi? Especially le miaƒe ŋɛ me. Leke miaƒe leader wo le wɔwɔ kpli mi? Magblɔ nya ɖe kɔ de me. Ebe ne yi wo kɔ ega kɔ le nana loan sigbe ya yi wokpɔ be womele le nua xɔ ye. Yi woato mɔ ɖesiaɖe nu woava bribe, woava corrupt míaƒe leaders wɔe. Nuka wokɔ corrupt ma wɔe? Egae. Yata menɔ gbɔgblɔ be hiãka me ne míakpɔ yevuwo ko la, mísu be míaƒe agbe trɔ vɔ. Ne míakpɔ ʋu kake aɖe kple xɔ kake aɖe ko la, mísu be míaƒe agbe vɔ. Megabu tsɔmexlɔa o.

Ami yi mi le kuku le Ghana fifla ɖe, nyateƒe yi ma gblɔ na wò ɖe eya nye video yi mi le wɔ na wɔ fifla. Amie kuƒe ɖe, takladi tɔwo ame yiwo le fima ɖe, wo be yiwo me kpɔ le video ɖeke kpɔ o. Akpa tse yiwo me to ŋu le akpa akpa deƒe yi o. Wo dze complain video le asinye ma te wa kɔ do ɖa wɔ fifla. Wo dze complain xoxo because America tsɔ akɔ ɖe dzi. Amie ya tae lo America kɔ wo eh ami kɔ va Ghana. Me nye training ɖeke o.

does it make sense are we the people requesting for the army eya gblɔ mele na wɛ wodzra mi waga wogale mia dzra me le sure be hafi npp adzo ne nye menya gbɔgblɔ o woadzra mi ƒio kɔ na britain tɔwɛ esu be ɖeko le vava le dzodzoa nyateƒea ɖeka magblɔe le fi ne wo bribe wɛ

yi woa dɔ militri kɔ do ɖa militri a va ɖe a va kaka nu mɛ ya wo nya le yi wo do na militri kɔ do ɖa for example eyi Côte d'Ivoire tɔwo di be yi woa wɔ kple mi kple amie ami yi mi di be mia ku hafi Côte d'Ivoire tɔwo di be yi woa de nu mɛ eme le Ghana ɖe that is one of example ekema it woa start riot. to akpa ɖe edzi some way somehow ya ŋutsua le gbɔgblɔ first time in history 21st century eye agblɔ eme le na wɛ ele gɔme si na ma mi ka nu me lo ya ta me le gblɔ maga na gblɔ ke ne mi traditionalist wɛ enye kristotɔ me nye me die sɔlime vɔ me ga le gbɔgblɔ be ɖe tɔgbinyewo ƒe enuwo ɖe nye ma dasi le wo ŋu ele ya wo va do mi

Ne ese ɖe wò ŋuti dɔ, be ɖe wo le mi eʋe a ame yibɔ wo ta fu. Ne yovo ɖe va Afrika ɖe, ne va sue le mia bo no go kpo. Ne va sue le mia bo bɔkɔ nɔ wo gbɔ. Ne da ƒu ɖe, ne nua ne tso ta le nu. Ele gɔme si na ma. PLO Lumumba, Lumumba le Kenya, ele gbɔgblɔ be ɖe, If this one will cause the death of some people or it is already causing the death of some people, please I want to see more of this death. Ne wònye be míaklɔ míabe politicianwo me, míaklɔ míabe agbawo me, ya wònye be míadro míabe nogokpokɔ yi míabe politicianwo woasɔe,

Ya mi tɔ mi le Mawu dzɔ. Vɔ mi nya teƒe yi mi a kpɔ nɔgo kpo. Kpɔ mia tɔ wɛ, ne ŋme fɔn o ɖe, wa nɔ mia wu ɖaa. Eso be US army yi wo kɔ va be yi me nye miawo ta wo kɔ army kɔ va o. Ma ci nyateƒeɛ na wɛ. There is no benefit. They came purposely because of the oil. They came purposely because of the oil. So my brother and my sister, ne menɔ anyi kpɔ o ɖee, agbea ti kɔ na mí. Woanɔ amea ku ame yiwo le takradi dze avifafa vɔ. Wo video le asinye, documentaries wodo vɔ. The people in Takradi are already crying. Eka anye be ava, amea ava tu mía ŋea, eŋeawo le gbeto, e, e, e, e, enuya gbe dzi le fi ma, amu, amugbe dzi. Míatɔwɔe. Míanɔ Ghana me, woanɔ amea ku, makpɔ ta nɛ o. agbe yi Amerika kple Britintɔwo nɔ nɔnɔ kpli mí ema. Ahaa! Egbe ɖe mebia ŋkekea ƒe dzɔgbenyɔe na woe. Mègaŋlɔ be o, ne ŋlɔ be kɔe to ŋu. Dze agba ne na subscribe. Ese gɔme nam ɖe? Ahaa! Ne nya ɖe le asiwòe ɖe, ŋlɔe ɖe te. Míabo fiawoe ɖe? Míabo dumegãwoe ɖe? Meɖe kuku na mi. Kuku ya meɖe na mi be ɖe mina mítso. Mídro míaƒe kɔnuwo kɔ yi ɖe eh, Flagstaff House. Mídro míaƒe kɔnuwo kɔ yi ɖe eh, government gbɔ. No institute. We will no more swear in Bible and Quran. We will swear in Ogokpotu. Eya gblɔ me le. Ne ya ƒe kua wɔ amewo ɖe, ne wu amewo ame hundred fa ne míaƒe politician no vo. Ne míaƒe du me ɖe, ne nyo. No ma kana mie ɖe, ne wòasɔ ame sia ame si.